Stok programmamyzyň ýene täze bir sany bilen siziň öňüňizde biz bu gün hem. Bilýäňiz biz täzelikler bilen tanyş edýän programma edemizok, şonuň üçin hem gürrüň etjek kliplerimiziň käbiriniň üstünden birazjyk wagt geçen bolup biler. Bu zatlary öňki bölümlerde gürleşipdik, ýene-de bir ýatladaly. Stok programmamyzyň ady bilýäňiz, hormatly režissýorymyz, operatorymyz Erkin Oraz bilen bu gün käbir öňümize alan kliplerimiziň üstünde gürrüň etmekçi. Bu taýda köp adam tankyda garaşyp biler, üýtgeşik bir tankyt etmek ýaly ýa-da biriniň işine göwnüýetmezçilik edip ýa-da ony biz köp zat bilýän ýaly kemçiliklerini orta çykarmak ýaly derdimiz ýok, muny öňünden aýdaly. Ýöne iş edýär oglanlar, klip edýärler, mysal üçin köp pul çykarýarlar, köp zähmet çekýärler. Çykarýarlar klibi we oklaýarlar. Diňleýjiler klibiň käbir gowy taraplaryny görüp bilmän galýan wagtlary bolýar. Seredýärler i geçip gidýär. Biziň Asyl etjek bolýan zadymyz-a kliplerdäki käbir tutup bilen toçkalarymyzy alyp hasam öňümize şeýle hödürlemek, birem öz pikirlerimizi paýlaşmak klipler bilen baglanyşykly. Bu-da aýdymçylar üçin reklama bolup gidýär diýip pikir etseňizem ýa-da aýdymçylara bir ýerden tankyt bar bolany üçin has gowy işler etmek üçin ymtylyş döredip biler. Biljekgäl ýöne biz şeýleräk bir formata, şeýleräk bir programma edýäs. Ilki bilen ýatladaly söýgüli dostlar, edýän wideolarymyza laýk bassaňyz we beýleki adamlar tarapyndan hem görülmegi üçin paýlaşsaňyz köp köp biz size minnetdar bolarys, eden zähmetimiziň ýerine düşdügi bolar, etmeseňizem janyňyz sag bolsun, ýenede ýatladarys, ýöne YouTube kanalymyza hökman agza bolmagy unutmaň. Onda ilkinji klibimiz bilen başlaýas. Birinji klibimiz öňümizden çykan klipleriň arasynda we göwnümize ýaran kliplerden biri. Gowy režissýor ýigitlerimizden biri beýle klipmeýkerlere görä täzeräk çykdy, ýöne aradaky tapawudy eýýäm köp wagt bäri ýapdy diýip bileris. Şahsot Batyýew barada gürrüň etjek. Şahsot Batyýewi tanaýaňmy? Ýok.

Jigdewar-la?
Ýok. Aý, bilemok, meň bilişimçe, garyndaş-a däl, ýöne ikisem Lebap welaýatyndan, может, dogan-garyndaşlygy baram bolup biler, öraýys ikisem. Aýdymyna bar müzik edip bir däl? Aýdymyna geljek häzir. Ilki klibiniň gürrüňine deli. Klipde seret, belli bir senariýa ýa-da many aňlatýan bir klibe suwsady goýdýan ýeterlik derejede. Ýöne many diýende, men-ä şuňa garaşamok, tomaşaçy hökmünde. Mysal üçin, ol gelýär, oňa ikilik edendir öýdýär, o-da gidýär beýleki Şu şu tip temalar däldi. Iň soňuna çenli erbet däl klip. Bir bir zada garaşýaň bilýäňmi? Oňa ýygyň ýygyna ýetýär. Iň soňuna düşünip bildiňmi?
Ýok düşünip bilemok.
Belli bir many salypdyrlar klibe. Salypdyrlar ýöne men düşünmedim. Birinji gezek gören dogrusu men hem düşünmedim. Bu taýda bulam şeýleräk bir zat ýüze çykýar şu taýda. Režissýorlyk bilen baglanyşykly. Ýa-da ssenariýa bilen baglanyşykly. Ýo-o taýda bilýäňmi?
Belki her kim öz düşünesi gelýän zadyny düşünip biler diýip goýan bolmakmy? Konkretno bir zat ýok-da. Leonardo Di Kabrioň bir kinosy bar. Ol düýşüň içinde düýş görýärler-ä. Gördüňmi şo kinony? Inception. Kino iň soňy tomaşaça özi üçin akyljyra etmäge mümkinçilik berýän bilem. Ol şuňa Walçok diýilýär bilem. Ol türkmençe ady näme diýip pyrlap goýberler-ä. Aw. Şol men düýşümde bolsa aýdýar şol duranok diýýär. Huşunda bolsaň ýatýa diýýär-ä. Çagalar näçe ýyllap görenok. Öýüne gelýä, gauçogy pyrlaýa, oňa çenli çagalaryny görýä-de, ýanlaryna barýa, hiç bolsa çagalaryň ýüzlerini görüp bilenok şol. Ýa çagalaryň ýüzlerini görüp bilenok-da, çagalar aňa dik bakyp dur, gauçok pyrlanýa, pyrlanýa, pyrlanýa, kino gutarýa. Ol düşýämi, düşenokmy, onam bilip bolanok. Düşündiňmi? Ýa-da öňki görkezen zatlaryndan netijäni çykarmaly. Kino nokat goýulmadyk gepiň gysgasy-la. Tomusha özüne ola edýä dä re. Özüne goýýa.
Özüne goýýa ow.
Ýöne bärde eýýäm Şahzodyň klibinde bilemok. Reňki hem gowy birhili. Düşürilişi hem gowy.
Okey elitmi klip. Polny kadrda düşürilen ýalak belki ol montažda ýetip bolýar. Belki beýdendirem bol ýöne kino kartinkasynda düşürilen hakykam. Ýöne soňuna men düşünmedim. Bizde bara şeýleräk bir problema özümiz klip edendede öň barady gülüňe diýen belki ondan soň üýtgänem bolup biler sebäbi kino zat düşüribem başladylar. Klip düşürmäne gidilende ssenariýaň üstünde ýany oturylanok. Ssenarist diýilýän adamyň etýän işine klipmeýkeriň ýa-da aýdym ýazýanyň edýän işi ýalak ähmiýet berilenok, möhüm kabul edilenok. Şol sebäpli sagdyn ssenariýa ýok bolup biler düýbünde. Bardyr, elbetde ssenariýada ýazandyrlar beýdip. Ýa-da gidip barýarka özi pikirlenendir, bu biziň klipmeýkerlerimiziň köpüsiniň oňarýan işlerinden biri. Ýa-da etmegi saýlaýan işlerinden biri. Gidip barýarka düşürip gidýärler. ssenariýa. Bul şol Muradyň özüne hem ukyp, hem ýalňyşlyk ýaly görünýär maňa. Şoň ýaly klibiň sözüni, sazyny işlänleriň arasynda Booking Media Show bilen Bam Music XYXM bölümi markalaşdy. Indiki soňky çykýan dijeleriň-ä köpüsinde hökman işlerde hökman Booking Media Show bar. Indiki sanlarymyzyň birinde dawaý Booking Media Show-yň işleriniň üstünde gürrüňdeý. Bam Music mix mastering işlerini edipdir. Edil uly kolonkada gowy edip diňläp-ä görmedim, ýöne Bamyň eden işlerine boýun ýetmezçilik edip bolmaz. Gowudyr meň pikirimçe. Ikinji klibimiz Durdy Durdyýewiň klibi. Ady ýene-de. Şuň ýaly käbir atlar ýatda galyjy bolanok. Onuň üçin bagyşlaň, emelikden däl. Klibi begendik Rozi düşüripdir. Rozi studiýadan çykan klip. Ilki meň iň gowy gören kadrym şonça Hytaýja edilipdir, edilene meňzeýär ýa-da şeýleräk bir platforma barmy menem bilemok oň ýaly ýeri ýöne ýa bar ýokarda displeýler zatlar bara bezeg dekor işler bar kän ýa şoň ýaly ýeri bar ýa-da onçalar gurnanam bolsa şu bölümiň bir klip üçin maladýes başdaky beýle halydan ýokary çykan roz studio ýazýan ýeri bara ýa nolin rozy iň owadan kadry şo tagt goýýar. Klip nähili köpdi seň pikriňçe? Klipde üýtgeşik montaža ýok. Nähili üýtgeşik? Üýtgeşik montaž ýok klipde. Naobarot perehodlar, geçişler zatlar wapşe meni gaty üýtgeşik gördüm. Olar Rozi realno ýeri bilen çyra bilen alýar. Ol seni safit alyp bir ýerde beýle leýsnitsa tapyp üstüne on sany adam mündürip hemme ýerde çyrany öçürip boşluk tüm garakylyk bir safit tutup şapka geýdirip owadan kadr bolýa daro. Täze prihod ulag başa. Gerek klipde perihodlar owadan. Meň pikirimçede rakusa reňklerden soň klibi dünýä derejesinde bir klibe meňzetýän zatlardan birem perifotnik aýdýan. Sebäbi her hereketden soň hany şu wagt indi tik tok ol bul wideolar düşürýärler welin biraz aňsatlaşdym perifotlygyň üstünde işlemek. Ýöne bu professional iş edýärler. Meň pikirimçe perifotlaryny has beter gowy oňarýar. Men şeýle gördüm. Koloristigini tagam söz ýok, Projeň welin, ýöne rakurslaram gowy. Nu rakurs gowy, gep rakursda däl, gep. Men düşündim sen gep diýýäň şo taýy wlažeý dedipdirler. Gep wlažeýde däldi gara türkmenlerde näle öwrenipdirler ýo ispakon wekov öňden bäri gelýän zat ýökejegirini goýýalar şeý diýip aýdym aýdýar şo bolup bu tarapdanky görýär o tarapdanky görýär beýdip görýär öňňi bilýän soňňa klipler tutar o hiç kim çykyp neordinarny bir zat edenok şu rolyýalar. Zymyrow diýýän jynarny edýär. Etmeli alada edýär. Nu, get, lokasiýada. Hawa, aslynda lokasiýa gerek, birinjiden ýer gerek. O lokasiýany çyra goýýarlar, ýene ör goýýarlar. Massa gerek.
Hawa. Ýöne şuň ýalagam bir hakykat bar, diňe Rozi öz işini boýunça master bolup barýar, ýöne beýleki taraplardanam, mysal üçin öňki ýalak däl, indi hemme zadyny gurnap berýän oglanlaram bar. şu çyra, aňry, bäri, şu zatlaryňy ýörite gurnaýan dostlar oglanlar bar. Agentstwo ýarap-da işleýärler. Aýdym barada näme pikir edýäň? Aýdym barada şunuň ýaly bir zat bar. Durdyň bir özüniň aýdyşy bar i tembry bar. Bu tanap bolýar daşarda. We soňky aýdymlarynda-da birazajyk funk däl-de, funkyň berýän öwüşgini bar-a, baý, glamurnyý, zat. Birazjygam segsenleriň zadyň disko stili EDM em bar muň içinde indi žanrlar garym atmedik bir zat çykarýarlarda kimiň işlänini görüp bilmedim ona bilemok ýöne aýdym birazajyk funk stil däl ýöne funkyň berýän baý elitni glamurny effekti bara. Sözlerine düşünýäňmi aýdyma? Sözlerine düşünmedim.
Şo kemçiligem bar aýdymlaryň köpüsinde ýa söz bilen saz gabat gelenok ýada bilemok köp aýdymyň Sözlerine düşünemok. Alanok men sizi ör alanok. Düşünip bilemok. Bu Durdy bilen baglanyşykly däldigine wobşe. Diňlärdiňmi şol aýdymy?
No özüň söýüp halap diňlärdiňmi? Repeatde goý. Men kä diňl men marginal diýilýän tip aýdym diňleýän men o tip aýdym diňlemeýän ýöne bul how aýdymdygyny hem edenok how aýdym däl manysyny berenok oňa zat ýok elbetde köpleriň diňleýjileriň isleýän stil aýdymy. Indiki aýdym täze gyz aýdymçylarymyzdan Aýlaraň aýdymy. Aýlara täze aýdym çykarypdyr, Aýlara Baýryýewa öýtýän familiýasy. Okey. Aýlara diýip ulanýar. Aýlaraň aýdymy indikide Aýlaraň klibi Ars Studio tarapyndan edilipdir, Döwje dagy işläpdir. Aýdym nähili seň pikiriňçe? Şul haçan başlay şu moda? Amaly ýok. Şol ses öýmeli dälmi zat?
Diýip hawa şuwagt gitdä moda.
Ol aýdymdan öň Amalia çykdy. Çommalyk bilýän bir stil. Düşündim men saňa. Şol men seni näme edemok, men seni pylan edemok, zat ýalak söz aýdymlar. Ýok gep onda däl. Gep bir gyzy alyp bu komediýa şou seredýädäm şoňada. Bu komediýa şou hawa. Hawa şoň artistdä.
Bu komediýa şou bara aýdymçylar tutuşyna sponsirovde hemme taraplaýyn prodýusirovde edenok bu. Şu bir gyzy alyp şoňa aýdym ýazyp berip klip çekip eýýäm bir sirek hiç hili gyzygy ýok meň üçin-ä gyzygy ýok. Şol aýdymy bir gezek diňlärdim. Radi interesa ýöne bir gezek diňlärdim soň diňlemezdim. Näme üçin? I love you I miss you I need you ýa arasynda-da men seni söýýän sen meni söý oňa hakyky ýöne şol banalnyr sazam banalny aýdymam banalny bir ýereki radio diýseris diňlärdim. Klibe kän çykdaýjy edilipdir bursa çyra eýle beýle. Ataýyna oguz i art studio edipdir artyň oglanlaram gowy etýäler klip. Klip ok şuň ýalak bir zat barda seret Bolgariýa Albaniýa zat taraplar bara birazjyk Balkan ýurtlary diýilýän karoçe ruminler o nemäň zadyň çykan ýeri. Inna mi? Inna hawa Inna we Inna ýalak bolup çykanlar bara iňlisçe däl bulaň ene dili gürleýşi tipa şolary yzarlaýamy näme biziň soňky gyz aýdymçylarymyz bilemok meň pikirimçe hökman bizde eger gowy diňlenjek bolsaň aýdymyň içine birazajyk türkmen tagamy sepmeli. Türkmençe işleme diýip zat demo. Hemme aýdymyň içine türkmen sazam seplenip sepelemeli çalada prepawasynyň bolman. Şol ýetmezçiligi gören ýalak bolup duýýan bir hili. Şul aýdymdada şeýle. Sözlerini meň pikirimçe Dzed ýazandyr. Ýazmadygam bolup biler eger ýalňyşsam bagyşlarsyňam. Men Dzed ýazdymyka diýýän sebäbi yzygiderlilik sözlük o taýda belli bir sözlük bar ýazylşynda. Ýöne ýörite bir gyz üçin ýazylandygam belli däle hany bir umumy many aňlatsyn aýdymyň bir derdi ýok bir problemasy ýok näme diýä. Sözleri ýadymda däl şonuň. Ýöne, mysal üçin, Tanawaç tanalýar-a, Tanawaç ýalak bolup gidýär. Şulam möhüm aýdymda. Erbedem däl, dogry ýazypdyrlar. Ýöne dünýä pop aýdym-saz nemesinde-de problema-da ýok, o derdem ýok. Hany, aýdymlaryň içine belli bir many salaýyn, ýa-da klipde bir kreatiwnost bolsun, belli bir ýagdaý, bir derdim bar, şo problemamy aýdaýyn, oň ýaly bir derdi ýok. Bu klipleriň, aýdymlaryňam ýok, muny kabul etmeli. Populýarnaý pop muzykada-da. Karoçi, popyň içindeden işläp bolýar. Indi mysal üçin, ýöne bir owazyň hökman bir rokga ýa rap bilen baglanyşykly bir ýere, bir ýere barmaly bolýar. Ýöne bolmasa-da ýaňky ýaly, aý men näme edemok, men seni näme edemok, seniň üçin ölüp baramok, ýa eýle, beýle, gyzlaňka şu bolýar, oglanlaňkam aý meň maşynym bar, onym bar, gel anyny näme edeli, eýle, beýle, gel tik tok, eýle, beýle. karoç şoňa barýar. Birden ona çenli ýaňky aýdym näiler bal bererdim. Indi bal berip zat edi oturmaýynda ýeke. Şu imine şol aýdym maňa indi gyzykly la. Birden ona çenli meň wkusymdaky aýdym däl. Sere şeýdip bal bereýin. Iki hili bal bereýin. Biri öz adymdan birem diňleýjiler baradaky pikirim bilen baglanyşykly bal bereýin. Birinji öz adymdan bal berjek bolsam bäşe ýetmez. Sebäbi meň diňlejek aýdymym däl. Meň stilim däl. Ýöne bul oň gowy aýdym däldigini aňladynok. Ýa-da diňleýjileriň tarapyndan seredip, olaň berjek balyny özümçe pikirlenip aýdaýyn. Olar ýöne öz diňleýjileri, öz fanlary zady bar bolsa, şolar şeý diýerdi. On üstünden şul aýdyma meň pikirimçe sekiz bala bererdiler. Meň öz nemäm ol başga ýer. Anel. Adel, Anel, sowpadeniýamka? Aneliň çyn ady näme? Ýelena. Ýelena. Adel. Ýok, Anel ne mod diýip çykýar. Şol ol şoň ýaly bir multik karakteri bar da ýagny Elnemo diýip. Ok geleli indi bir täze ýüz çykanyndan bäri podderžka edýän ýaşlarym bar. Anel aýdymçy täze aýdym çykardy Ýaraly klip çykardy we Arslan Artik arka tarapynda bu işiň kuhnýasyndaky adam. Ine meň ýaňky many diýen zadym Şularyň işlerinde bar. Şular işlerinde bir many saljak bolýarlar. Mysal üçin, Ýaral klipde näme edipdirler? Arasyna rusça, kak budda Anel bir rus radio ýaýlymyna çykýan ýaly edipdirler. Interwýu ýalak edipdirler. Gazet saýlapdyrlar ýörite rusça. Oň içinde-de Tejen Ara döwrüňi edipdirler. Maňa ýakymly geldi bir. Onsoň birem rakurs alyşyny kreatiwny görýän men şularyň etýän işini. Kaçestwo tarapdan seredemok ýöne kaçestwo tarapdan beýleki kliplere görä biraz bärräkden gaýdýan bolmagy mümkin. Ýöne orta çykarýan işleri meň pikirimçe has kreatiwny. Bize şu gerek. Bize gerek zatlaryň esaslaryndan biri şul. Ol ýaňky populýarny aýdymlar, pop aýdymlar we şoňa görä düşürilýän klipler bularam gerek. Ýöne olar şeýle-de bar.

Arslan, bularyň ädimlerini gowy görýän. Üýtgeşjek gidýärler, birazjyk kelle agyrtýarlar işine we ideýa bar. Köp adam göwnüýetmezçilik edip biler, ony biljek däl, ýöne göwnüýetmezçilik etmeli dälden naborot bulara podderşka etmeli diýip pikir edýän. Üýtgeşjek klip bolupdyr şeýle, sen näme pikir edýäň? Ýok gowy klip, anaýlaň bir hile. Sesem priýatno. Şol aýdymy men diňlärdim näme. Ýadadanok aýdym. Priýatno sesi bar. Men bir artistde gözlejek zatlarymyň köpüsi bar şularda. Hä intek ýeterlikmi? Ýeterlik derejä geler ýöne şu wagtdan mysal üçin maşynda açyp many diňleýän başda çykaran bir aýdym bar diýip. Sawolunlar çykaran aýdymdan ugratýarlar hany diňläp gör öýle gelip pikir alýarlar ýöne bul özümiňki bolany üçin bulara podderşka etmek ýalak derdim bolanlygyndan däl bu oň bilen baglanyşykly däl hakykatdanam prostoýja iş etselerem içine kreatiwny bir zat salýarlar ideýa bar aýdymyň içinde. Şoň üçin aýdymyny, klibini gowy gördüm. Aýdymynyň hem iň soňunda köp adam bilen däldir ony. Iň soňunda to be continued diýip ýazýarlar, a, dowam bar diýen ýaly. Aýdym, klip barada gürrüň edemok, klibiň tagam dowamy gelýän bolmaly. Ýöne klip gutarandan soň, aýdym gutarandan soňam aýdym bilen utgaşdyryp ýene bir indiki aýdymyň başlangyjyny berip goýberipdirler. Gowy jiddi. Может daşary ýurtda muny etýän bardyr, olardan gören bolmaklarym mümkin. Iki ýagdaýda-da ýaşlaryna görä gaty gowy iş edýärler. Men soňuna çenli goldaýan. Ýok gowy klip bolupdyr. Aýdymam gowy klibem gowy. Ýene şo maly aýdymlary arzuw edýän. Aga bir ýüzi zadam gowy eşdäda kuhnýasyndanam gowy zatlar çykýar.